Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студида Гөлия Нигматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Биш Түбән Камалыга дәрәҗәле исем бирелде. Шәһәр һәм район советларының уртак утырышында тагын нинди мөһим мәсьәләләр каралды? Яңа мемориал, СВО геройларына куелачак һәйкәлнең тулы зурлыктагы макеты тәкъдим ителде. Автомобиль баганага бәрелеп, түбәсенә әйләнгән, җитди юл-транспорт һәлакәте нечкәлекләре. Үзенчәлекле һәм кабатланмас фольклор мирас. Рәшен мәдәнияте фестивале узды. Акчалата бүләк оту мөмкинлеге. Түбән Кама яшүсмерләрен мобиль уенда катнашырга чакыралар. Түбән Каманың мактаулы гражданины исеменә биш шәһәрдәш лаек булды. Тиешле карар Ратмир Беляев катнашында узган шәһәр һәм район Советларының уртак утырышында кабул ителде. Бүләкләрне лаеклыларга унбишенче августта шәһәрнең 60 еллыгына багышланган тантанада тапшырачаклар. Киңәшмәдә тагын нинди мөһим мәсьәләләр күтәрелде? Хәбәрчебез сөйләр.

Ә 426 мең сум югары нәтиҗәләргә ирешкән тренер-укытучыларга түләү өчен каралган. Утырышта ябылган балалар бакчаларының алдагы язмышы да каралды. Бесхозяйственности в работе быть не должно, мы все содержим, охраняем, убираем. Муниципаль объектларны сакларга һәм тәртиптә тотарга кирәк. Шәһәрнең үсеш планы нигезендә, алдагы ун елга аларның киләчәге билгеләнәчәк. Бу сорауны шәһәр прокуроры да игътибар белән күзәтә, без аның белән бу хакта даими фикер алышабыз. Объектларны барлап, инвентаризация үткәреп, алга таба алар белән ни эшләргә кирәклеге хәл ителәчәк, ди Радмир Беляев. Сессиядә балалар һәм яшүсмерләрнең җәйге ялын оештыру соравы да каралды. Депутатлар Алмаш, Камский Артек, Заря лагерьларында булдылар. Ура ауылга проекты аерым билгеләп үтелде. Что особенно ценно вот именно в этом проекте, это. Бу проектның иң кыйммәтле ягы, заманча алымнар ярдәмендә балалар туган телне һәм гореф-гадәтләрне өйрәнә. Проект Марат Әхмәтов ярдәме белән тормышка ашырыла. Киләсе елда да районыбызда дәвам итүен теләр идек, дип белдерде Марина Камелина. Сессиядә берничә комиссия составына үзгәрешләр дә кертелде, яңа вәкилләр сайланды, шулай ук участок сайлау комиссияләре резерв составы да яңартылды. Альбина Вәлиева, Анжелика Степанова, Илья Челноков, НТР яңалыклары.
Түбән Камада махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аның каһарманнары истәлегенә куелачак һәйкәлнең тулы зурлыктагы балчыктан ясалган моделен тәкъдим итү чарасы узды. Монументның проекты скульптор Артур Давыдов тарафыннан эшкәртелгән. Чарада сугыш хәрәкәтләре ветераннары, батырларча һәлак булган хәрби хезмәткәрләрнең туганнары, шулай ук төрле җәмәгать оешмалары вәкилләре катнашты. Барлык тәкъдимнәр һәйкәлне бронзадан коелганчы исәпкә алыначак. Яңа мемориал комплексы Җиңү монументы янында тарихи урынны тулыландырачак. Ул стела, ике сугышчы фигурасын һәм махсус хәрби операция барышында һәлак булган Түбән Кама егетләренең исемнәре язылган истәлек такталарын үз эченә алачак.

Шаһитләрдән алынган беренчел мәгълүматлар буенча, автомобиль йөртүчесе исән калган. Юл-транспорт һәлакәте сәбәпләре ачыклана. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Үзенчәлекле һәм кабатланмас фольклор мирасын саклау, аны яшь буынга тапшыру максатыннан Гаилә паркында Керәшен мәдәнияте фестивале гөрләде. Быел ул дүртенче тапкыр үткәрелде. Бер сәхнәдә Түбән Кама шәһәре һәм районы иҗат коллективлары белән беррәттән, күрше-тирә районнардан килгән ансамбльләр дә чыгыш ясады. Фестиваль кунаклары өчен түгәрәк уеннар, китап күргәзмәсе, шулай ук кыр чәчәкләреннән дивар бизәге ясау буенча осталык дәресләре оештырылды. Бәйрәмнең кайбер мизгелләрен бергәләп карыйк. Миңа якын.
Сәхнәгә керәшен кызлары чыга, кулларында буыннарны бәйләүче милли сөлгеләр, өсләрендә тарих сулышын саклаган затлы киемнәр. Һәр бизәк, чигеш, чыңлаган тәңкә үзе бер ядкәр. Рая Петрованың образына 150 ел тирәсе. Күлмәге, муенсасы, чабатасы әбисеннән калган. Бу хәзинәне кадерләп саклый. Киемнәрем үземә ошый инде. Менә боларны ошый, яратам инде. Менә 25 ел мин бу киемнәр белән йөрим. Чабатама да 25 ел. Керәшен мәдәнияте фестивале дүртенче тапкыр үткәрелә. Түбән Кама районы күләмендә генә башланып киткән бәйрәм

Бик яратам үземне җырларны, керәшен җырларын. Сөенәм керәшен җырларының бетмәвенә. Аларны гел тырышабыз инде, балалар да белеп калсыннар дип. Эзлибез, иске җырлар эзлибез, әби бабаларыбыз җырлаган җырларны эзләргә тырышабыз. Без элеккеге традицияләрне бөтенесен кабатлап, искә алып яшибез. Яшьләрне үзебезгә тартабыз. Алда да шулай булыр дип уйлыйбыз. Безнең авыллар, керәшеннәр алга китсеннәр. Бәйрәм кунаклары өчен бай эчтәлекле программа әзерләнде, милли уеннар, спорт ярышлары, тарихны сөйләүче китап күргәзмәсе. Теләге булган һәркем кыр чәчәкләреннән дивар бизәге ясау буенча осталык дәресләрендә катнашты. Быел бәйрәм тарихи датага, шәһәрнең 60 еллык юбилеена багышланды. Монда үзебезнең халыкның э, бөтен мәдәни байлыгы, җырлары, биюләре, э, кул эшләре, осталары, күргәзмәләре э, барысы да күренә, халык бик яратып килә. Э, безнең очраклы гына түгел мондый бәйрәм үткәрү, чөнки Түбән Кама шәһәре үзе дә заманында Актүбә белән Шәбия дигән э, керәшен авыллары урынында барлыкка килгән. Беренче төшүчеләр арасында көрәшнәр күп булган.
Фестивальнең төп максаты түбән камылларны һәм шәһәр кунакларын керәшен халкының мәдәнияте, гореф-гадәтләре һәм көн күреше белән якыннан таныштыру. Татарстанда җәй программасы кысаларында узган бәйрәм дуслык һәм бердәмлек рухында үтте. Сәхнәдә җыр-биюләр яңгырады, Ә халык мәйдан тутырып биеде. Альбина Вәлиева, НТР яңалыклары.
Уйна һәм от! Түбән Кама яшүсмерләре Stand-Off 2 уенында акчалата бүләк алу мөмкинлегенә ия. Беренчеләр хәрәкәте тарафыннан оештырыла торган турнирның сайлап алу этабы 14 августта үтәчәк. Ярышларга 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге яшьләр чакырыла. Турнир командалар арасында бишкә биш форматында оештырыла. Һәр раунд 40-60 минут дәвам итәчәк. Финалга бары тик сигез иң яхшы команда гына чыгып, җиңү өчен көрәшәчәк. Зур финал унбишенче августта, Беренчеләр йорты ачылу көнендә уздырылачак. Чара мәйданчыгында катнашучылар һәм тамашачылар өчен матчларны турыдан-туры трансляцияләү, шулай ук төрле интерактив зоналар әзерләнәчәк.